Y Modern Alchemist yw grŵp o ffrindiau nath gyfarfod yn astudio celf yn Iwic. Uh, Sam Worthington, Helen Burr a fina, Alun Jones. Mae Sam Worthington yn aml iawn yn mynd o dan yr enw Colour Doomed pan mae'n neud gwaith graffiti. Fo dyrys y trefn efo gwin. Neith o ffeintio'r bob wal allith o ffeindio. Mae Helen Burr yn artist heb i ail, a mae rhan mwyaf gwaith i di wneud syniadau stupid Sam yn mwy realistic a actually gael rhaid i wneud. Yr holl rheswm nath ni gychwyn rhoi arddangosfeydd ni'n hunan ymlaen oedd yn bod doeddwn ni'm yn cael mewn i arddangosfeydd neb arall. Ti os ti'n mynd i barti neb arall ti'n rhoi parti dy hun ymlaen. Nath ni gychwyn efo Ar ar ôl siop go fowr yn y capital y ceid yn y yn y hen siop gwag sy 'na. Yy dych chi'n mynd o grisia a o'dd 'na digon o le odden ni'n ga'l tua rhwng pedwar deg a pump deg artistiaid yna ar unwaith a odden ni'n tueddol ga'l tua tair gant o bobol ar yy noson agoriadol. A mae o'n bwysig roid cyfleoedd on' bod heb y cyfle yna mae'n colli pŵar i mi. Gyd fysa artist yn neud fysa ista yn ei stafell bach a'n peintio fo'i hun. Dyn ni yn y Modern Alchemist Gallery ar y funud lle dyn ni ers November a mwy na debyg dan Ebrill. Dyn ni wedi cael lease o tua chwech mis ish gan um, charity go lew o'r enw Somewhere Too lle ma maen nhw'n cymeryd siopa gwag a busnesau gwag a roed o'i grwpio fatha nina. Maen nhw wedi helpu ni Llawer o weithie ffeindio llefydd, nys mae mond am wsos neu ddau. Yr un dwytha fyddwn ni wedi gael fydd yy exhibition gan hogyn o'r enw Aaron, sef mae o'n neud paintings yn 3D. Naeth o gael y plastic mewn gel a naeth o peintio fo syringe trwyddo fo, a ma'n gallu neud penna a bob dim a ma'n ma'n arbennig. Ma' 'na support yn Caerdydd. Dwi'n deud do's 'na'm llawer o gyfleoedd, na ell- ella ma' 'na wir, on' ma'r support yna a ma'r artistiaid yna. A bob tro dych chi'n rhoid rhywbeth ymlaen, dych chi'n siŵr o'r pacio tu allan. Un o'r digwyddiadau gyntaf i hun oedd y walk-in gallery. Y rheswm wnaethon ni wneud walk-in gallery yn y lle cyntaf oedd bod gan ni nunlla i roid i exhibition. A oedd hi'n benderfynol o roid un, so wnaethon ni fynd ar y parade yn Dydd Gŵyl Dewi. Oeddwn ni'n cael llwyth o bobl yn jyst dod i fyny i jyst... Troi ysgwydd ni i gael gweld yn gweld yn well, ond oedd yn mwy na hapus i jyst mynd i fyny atyn ni a gofyn amdano. Yr Empty Walls Festival yw... Nath ni gael tua 15 artist o... wel, rhan fwya' o Ewrop a un o Mexico ar un adeg. i wneud murals yma. Mae'n rhoid y cyfle iddyn ni mynd â celf o'r galeri allan i'r stryd a rhoi cyfle i rywun sydd ddim yn rhoi hanner meddwl i dod i galeri i gweld cyfydau gain bob dydd. Mae'n troi cyfydau di gwaith allan. Os yna arbennig os ar roth yn troi mewn i lle llond graffiti efo celf o safon ucha. Mae 'na appetite mowr am dan celf o bob math, dim jyst cyfadydd gain fel 'dyn ni'n neud. Neith bobol fynd. Does 'na dim peryg o tŷ gwag. 'Dyn ni'n trio'n galed iawn i ffeindio llefydd fel hyn. Fydd busnesau gwag a siopa gwag fydd yn yn yn lle marw a mae'n dda i ddim i neb fel mae o a pan 'dyn ni'n dod i mewn 'dyn ni'n rhoid y goriadau gratis neu roid exhibitions ni'n hunain mlaen. Mae'r cyfle ar agor i unrhyw fath o gelf, os mae rhywun eisiau dod yma hyd yn oed i beintio, i wneud graffiti, i bractisio, os mae nhw eisiau gwneud perfformiad, maen nhw'n mwy na, mwy na croeso i ddod yma. Mae'n hawdd iawn cysylltu efo ni, ffordd hawsa ydy trwy Facebook, chwiliwch am Modern Alchemist neu e-mail ar modernalchemist at gmail dot com.